Apwoyo luwiny wa ka ma wutye iye, lok acel aryo moni eni atamo ni akel woko pien arwatte kwede ma bene nongo kara wangeyo gin ma tye ka timme bene ci lok iye nongo pud pe wamaro nyammane tutwal. Bulu wa i cawani mukene. gitye ma cwinygi cwer pien ni lunyodogi aye gukelo cwercwiny botgi kun nongo dok i lok kom mar. Pingo? Cawa ni in latin awobi inongo dako latoni ikelo gang bot lunyodo ci dong ki kit me kare-ni ma nongo pinye tektek wan bulu bene gin mada mada pe i cingwa ci dong in dong ikelo dako nio gang kun famili enoni gitye ki ot madit ma nongo dano sharing living room ma nongo citing room eni room aye me tyelo nyo gwok ot bedroom en aye nongo opokke ci dong wun nongo dong kikenyo latin awobi okelo dakone ma bene wun bene lunywal lujolo watye gang kwede kenyo ci dong peko koni bino i lok me woro ma dong nongo aa ki bot mege ma nongo mege. ci wodgi koni nongo pudi gitye kenyo ci giribo jo kon ci dong peko bibedo koni nongo laco ki dakone pud pe gupoko kenogi gin ma dong kelo ket keny kodi kelo ayela kelo woro manok i dye kal wa ki yitgi ci obedo telle i kin mege ki ciwotgi. Pi jami manonok bene ma nongo wangeyo ca gwok-ki latin awobi okelo jami mo macalo me yomo cwiny latone nyo ni ite calo mic. ci dong koni gin ma kelo peko aye ni megiwa cikato ka tic ki jami eno ni onyo ka ci wodgi mito daki ngo openya penya ma bene ka gwok openyo ci kwer bibedo iye ma nongo kelo cwer cwiny tutwal ikin dako macalo kikelo i dyekal kenyo en jami ma nongo ni bene tye ka kelo peko i kin bulu tutwal eno awobi acel ma arwatte kwede owaco ni en mamane oketo keny ma mege pien ni gitye ka bedo kit eno ni pien ka mo ma en nongo dong iromo bedo iye pud peke ci dong gitye ka bedo kacel gin ki mamane en kelo jami bene i weko mukene jokon enoni mo nongo pa dano weng ci mukene nongo ma en ekelo me yomo cwiny latone ma en gwaki poko dok itere i ot tyelogi nyo i rum butogi ma meggi ci dong peko tye ma dong nongo en ibedo ka nongone ki bot minne minne kato wa i ot tyelo ki ca gwok ka gin gikato manok pien ni nongo jami ma mege ento dong gigwoko wa ityelo ci nongo omego kwanyo o onyo ka en aye pe ma icwalo gwoki boda boda gi gang okel jami ento ni cit imi ki madam pien ni nongo gin mo manok mere ma nongo in ingeyo ni yomo cwiny dako ci mego agamo o nyo gwoki ka boda boda weko bot mego waco ni eni jami pa ciwodi mego dong pe ye pire ka dong ciwodi obino ka penyone ma okelo tele tutwal ma tye ka keto keny weko in dong ingeyo ni keny koni ka oket kiniga bedo tye latoni ma in gwok inongo iwinye kwede yomo cwinyi giri mamani oketo kenyo pi jami matino tino eno ni. Tye ka miyo bulu tye ki kiniga tutwal bene i cwinygi. Ci dong alega omege, wun bene wumi woro ki litinowu ma awobe, wumi woro ki ci wodwu ma kikelo i dog gang kenyo, pien ni eo-ni pudi gin gujole ajola kenyo, en wun bene ka kero tye, wumi kaka mo wek gubed ki. kilwongo ni ngo privacy ma megi obed tye bene macalo ci wode gin ki cware ineno en gin ma nongo bulu bene tye ka kok iye kom lunyodo ma mege eno ci alego ni kakenyo bene wan mege wamiyo woro iye tutwal weki koni pe bulowa dok gubed ki kiniga tutwal woko ma nongo kengi oketo ci dong mogo kelo dong pokke ki gang ma latin awobi a ki kiniga kiniga ki cwer cwiny nyo en dako bene a o ki kiniga pe nongo te lokke ni deg cware ento nongo kiniga ma nongo ti icwinye ma nongo dane ti ka kelle ci enoni rac tutwal Meno gin ma an atamo ni akati bene kede wun lunyodowa ma mege ma wun wutye i kin piny. Wutim ber, wuyub ka kenyo, wek bene ci wodwu gubed ma nongo cwinygi yom. Pe weng, ento acel acel-le tye ka timme ma nongo cwero cwiny Bulu tutwal. An apwoyo mege ma gitye ki kero. Wukony kop Bulu, wukony kop Bulu. wukonygi. Wun bulu bene ka kikonyowu, wugwok kit ma nongo kikonyowu kwede, wuti bene matek wumed wiye, pien pe gibibedo ka konyowu cawa weng. Ineno? Ci dong en ma pire tekke, ka kenyo aye kiket tic matek. Apwoyo.